Ko te rautaki reo Māori a te kāwanatanga, arā, ko te Maihi Karauna, kai te whakahāngai i te whakamahinga o te reo i ngā tari kāwanatanga. Ko Te Taura Whiri i te Reo Māori kei te whakahaere i te kaupapa. Ko te pātai ia, e ahu pēhea ana āna mahi? Kai a Michael Cugley te roanga ake.
Ko te kōrero Māori kei te ākina i wētahi wāhi mahi. Ko te tari tāke, ko Ara Poutama, rātou ko Te Tāhuhu o te Mātauranga ka utu i wā rātou kaimahi me he kōrero Māori rātou. Ā, ko te nuinga o ngā tari kāwanatanga, e tūhera ana ngā ringaringa ki tēnei reo kāmehameha. Māmā noa iho te whakautu i te pātai, te mea hoki. Ko te katoa o te kāwanatanga, ko te katoa o te Karauna e noho takohanga ana mō te whakatinana i ngā āhuatanga o te Tiriti o Waitangi. Kāre e taea, kore rawa e taria i a tāua, i a wai ake rānei, ērā āhuatanga te karo. He mea nui te arotake i te kounga o te reo e kōrerotia ana i ngā tari kāwanatanga. Heoi, nā te torutoru rānei, te kore rānei o ngā tohunga reo Māori, he mea uaua hoki. Koinei hoki i whakatūngia ai e Waka Kotahi, NZTA rānei, tētahi rōpū. Ko te rōpū nei, he huinga o ngā tāngata matatau ki te kōrero Māori, nā Te Mātāwai rātou i āwhina. I tīmata mai i a mātou tonu o Te Taura Whiri, kātahi ka tukua ki Te Mātāwai. I ngā tau e rua kua pahure ake nei, ko tā Te Taura Whiri i te Reo Māori he awhi i ngā tari me ngā ratonga kāwanatanga te hanga rautaki reo Māori, ā, ahakoa iti te kupu, he nui te kōrero mō te reo. Ko te nuinga o ngā whakahē ki au nei, ki tāku titiro, i puta mai i te kūare kaua i te kaikiri. Engari kei te me etahi o ao, e rua e rua, ne? Engari ki aua, ko nga mea kaikere e kore e tarea i te, i te atua tonu, te mea te, te, te huri i nga whakaaro etahi. Na kua maro, kua raima ke o ratou whakaaro. Engari ko te nui o te tangata, e whakaae ana, āe ko te reo tētahi āhuatanga me matua kōrero, kōrero e tātou, me matua whakatinana e tātou i roto i ā tātou mahi katoa. Ko te reo Māori me te ahurea Māori he onge kahurangi ki tēnei whenua ake. Engari, e ruarua noa iho ngā wāhi tāpoi e whakamahi ana i ōna rerehua. Ko Whitiaua Black, pou tikanga o Tāpoi Māori o Aotearoa, Hei tāna, ko te haere ki ngā karaehe ako reo Māori tikanga hoki tētahi ara hei takahitanga mā te poari rā. Ko tētahi o ngā whāinga nui o mātou o Tāpoi Māori Aotearoa i tēnei wā, kia whai wāhi ā mātou kamupene, ā mātou pākihi, otirā whānau, te whānui, whānau whānui katoa o Tāpoi Māori Aotearoa, ki ngā kura reo, ki ngā kura reo e e horapa nei te motu. Ā, kaua anake mō te reo, ā, ā, mō ngā āhuatanga ki ngā tikanga, ki ngā kawa, ā, kia tūhono hoki ā ngā pākihi Māori nei ki ngā mana whenua o te rohe e noho nei rātou.
E kīa ana te kōrero tukuna te reo kia tika, ko te reo kia rere, ko te reo kia Māori. I tēnei wā ko te whāinga nui ia kia whānui noa atu te horapa.
He tangata, he tangata, he tangata.
Michael Cugley, Te Ao Marama.